Chinsa isano chia bono botuko egati yaria egenderete kwenekigwa ase emesa y'amang'ana maye. Mosacha omoy'emiaka ya egato korwa ase ekenyoro kia bomwanda nyama Sebe Bonchari me County ya Kisii nigo agenderete korara ase eka ki'emiaka ebere bono atari gotara gochia nde. Koreng'a neamate aye omosacha oyio ase reta George Morara nigo abeire kagotwara chitoro chitari koera ase batemire komoira nyagetari erio kori nkorigwa korende tarakonywa. Chingaki abarari ba Radio Vuna batema komorusia borere nigo akana kagotimoka korende orusigwa aroro ne chinguru neamate aye.

Okorora kwaye oko gotosinyete, gotosinyete gokobwatekana ng'a omonto kore buya ntori korara noyo mogaso. Twarara ake iga twaboka, lakini ere bono ere iga akorara throughout, okoenda onye nacha, okoira naende bore rorare. Mogaso tori komoaka. Nonya nechinde echi nario chikomoriga. Yeso oria bono chibwate obochafu, tari gwesibi. Naki egora chinde chikomoriga. Nonya nomobere bono, omobere bono onarire obochafu, omotebi amache iga akoigung'a, bwamogosera. Gotigana y'omosacha omoyo emiaka eye egatonekigwa ase ekambero gia kesi ase rimocho ri'okwera ase ria chisatibigeti chi'oborimo, chisatibigeti chiairire takariikwa emeremo y'obworokia ase esukuru eyemo y'oboroso. Gose omuna chi'ebiina kogwa ohainye omosacha oyio asirerete aye Isaya okomba otieno nigo akanama omochie ayio aase korende aancherana buna eserekari nigo yamoete emeremo aase abete gakoegwa chibesa chiaetanete chimilioni ibere chingaki chi'obokoreri bwaye. Omosacha oyio nigo aigorerwe magega ayaye gokana gose goakana ebondi ye chibesa chi'eshilingi chilifu chimia isano na ibere. Eki nekio nigo kiratore naende chitari ki'emerongo ebere na isano omotienyi oyio. omwaka oyo. Togosuka bosio oboteneri bwa Nyagetari ya Enyancho y'Egotoka ase ekaunti ya Kisii nigo bwesokire na gokwanera eng'ana egenderete goonchokana ase emetandao. Buna banyagetari babo mbabwati obomanyi boisaine naende nigo mbirenko biabo bi'amasomo bire inse. Aya nigo achire magega y'omosabato oyomo oyio orenge kobia na gosira obogima bwaye ase chinchera chi'obokorekano ase Nyagetari eyio amatuko amake aitire. Goetera ase eke kiabete, eserekari goetera eministry y'obochenu yairire ensemo yaye ase ogocha korigereria ng'a ng'aki yanyarekanete ya gosira agasira. Egia gatato nigo tware komanya ng'a nyanchwa buna enyagitari y'ekanisa naende ere ekewango gia kane ase ogokora emeremo eye. Nigo egokora emeremo goetera abakori emeremo abwo batrainiri gose bachiete ase amasomo y'obonyagitari ase chinsemo ao ao ao. buna abanyagitari abanene, chiconsultant, buna abanyagitari ba kabere, chimedical officers, chinasi, ne chiclinical officer. Ntori kwengechia mokori onde bwensi meremo ase okorora abarwaire baito otari namasomo aikeranete koreng'ana nechinsemo chiaserekari chitenenete obochere buna chigoteba. Igo ase aria agendererete goetanana ase emetandao na kero kende. Nigo togotumia abakori emeremo batabwati amasakara amaronge. Nigo tokobeka amang'ana ayio korwa ase nyagitari yaito nigo are omong'ana y'oborimo, ayakoraa abanto bobe, naende nigo abwate obong'ainereria obonge. Enyagitari eye nigo bono yaboria abanto batige korandia oborimo igoro y'okwo kw'omosubati oyio orenge koibora. Aase bagende baria baratake komanya oboronge ekierire t'omosubati oyio igo kwabaika ase chiafisi chi'obochenu ase ekaunti ya Kisii erio konyora oroboti orwo. Ase onde bwensi oratware okogania igoro yaye abete, nabo tokogania aso ase chiofisi chi'eserekari ensemo y'obochenu, korigia eripoti y'obomaene egoteba buna inki kiabete, egekogera kera omonto naganeti ogoisaneka. Twabakeire mbuya mono ase baria bagendererete gotenena naintwe ase okorera oyominto oyo osirete, oitwanchete twensi amo, naende buna enyagitari y'ekanisa nigo togoteba ng'a intwe tokorua obogwenia Nyasae ogwenia. Boigo nigo totagete koenekeria. Abatotegererete, abwo bare abanto b'ecommunity abwo togosavu, ng'a mbabase gotegerera amang'ana ayanga buna aya y'oborimo, naende twasabire ng'a ase koba kwe nyagetari eye iga, nonde bwensi orabe ogocha koyia services ende yonsi, nanyenyore egekogera enyagetari y'ekanisa egento egetang'ani, etanganeti mutu nobogima bw'omonto. Morai bw'ekanisa ekia Adventista South Kenya Conference Pastor Paul Kiage oyoikerana ase enyagetari ya Nyancha chingaki orobao torware kobwatokwa Nigo amotogie onye gosira buna omonto bweruete komokorera Nyasae. Kiagera nigo amente goteba buna obogima bw'omonto nigo bore ase Nyasae, na igo ntobwenereti koragania ebiare ekero omonto akure. Na inche buna omoraai bw'ekanisa ya Egeadventista ekorokwa ng'a South Kenya Conference, Pastor Paul Kiage, igo nganetie goteeba ng'a ritang'ani kegima, Totogoire eng'ora yaito gochia ase efamiri ya oyorure oyo orarire, banyare konyora obotoereru ase chinkoro chiabo. Naende nabo ntagete goteba ng'a ase eng'encho Nyagosira arenge omonto oito bw'ekanisa yaito ya Kisii New Life, nabo twegenete ebikorwa biaye ne ching'encho chiaye, nabo chiararie mapema ng'a nomonto o Nyasae orarire ase okwegena. Amang'ana igoro y'obogima bw'omonto ekero bokoera. Namang'ana abisekanete, ekero togosoma ebuku tamanyereirie, ekiagera abande ngosira barenchera abande ao ao. Nonya ekero abanyagitari bakoria ensemo ere y'ogokumia, ensemo enene eyio bagokora gose bakorete, nabo ekonyarekana okorara kwaba, ekiagera amang'ana 'okorara kw'omonto ogotigarete ase amagoko a Nyasae ore igoro, oyio okorua obogima. Igoro kero kende intwe mwanyabanto nabo toratware amang'ana amange, torue amacomment, to to blame one another, korende ntobwenerete komanya ng'a nonye nekero onsi akorire buya, amang'ana okomenya kw'omonto gotigarete ase okoboko kwa Nyasae. Ne gati aria mwanche omotegeri agenderete koanikigwa ase emesa y'amang'ana amayia, genderera gotegerereria buna 102.0FM omanyigwe kera chingaki. buna agwateka. Oyio noro omwerio bw'amang'ana amaya ase enchera y'obwenene.